I Catrin Jones o Bwllheli, mae cadw'n heini'n hynod o bwysig. Ond ar ôl iddi roi genedigaeth i'w phlentyn cyntaf, fe ddaeth yn anoddach ymarfer yn reolaidd. Dwi'n cofio pan ges i'r merch gynta, mi o'n i'n mynd at hyfforddwr yn ei chartra a nes i ddeud, 'O, dwi mor sori fedra i'm dod heddiw, ma'r babi angen cysgu tan naw', a dyma hi'n deud, Pai ti a meiddia gweithio o gwmpas y babi ma'r babi'n goro gweithio o gwmpas chdi a nai byth anghofio ag ers hynny dwi'n mynd a'r babis efo fi bob man. Ar ôl cyfnod, dechreuodd Catrin fynnu sesiynau arbennig ar gyfer rhieni gyda phlant ifanc yn y Ganolfan Hamdden leol. Ers hynny mae hi yn parhau i fynd i'r gampfa, gan fynd â'i phedwar plentyn gyda hi i'r dosbarthiadau ffitrwydd. Dwi 'di dod efo n'w i gyd o pan oddan n'w yn y set babi, set car yn yr ochor, i rŵan pan ma' Keti'r ferch yna naw oed. Beth yw pwysigrwydd y dosbarthiadau hyn i chi? O, fedrai'm egluro pa mor falch ydw i bo' fi'n cael dod â'r plant efo fi yn feddyliol, yn gorfforol. Dw i'n athrawes sy'n gweithio llawn amser yym a ma' dod i'r ganolfan gyda'r nos neu yn y boreua' pan o'n i ar gyfnoda' mamolaeth yn o mae o jyst yn gneud fi deimlo gymaint gwell a dwi me'wl bod y plant adre'n cysylltu ella mynd efo mam i neud ymarfer car o mae'n teimlo lymy- gymaint gwell wedyn 'de. Mae dosbarthiadau ffitrwydd sy'n galluogi rhieni newydd i wneud ymarfer corff gyda'u babi yn dod yn fwyfwy poblogaidd. Oce, so pryd dych chi'n barod? Pump step ymlaen. Yn Ninas Dinlle ar Arfordir Gwynedd, mae Cadi Fôn yn arwain sawl sesiwn sy'n canolbwyntio ar helpu mamau ifanc i gadw'n heini ac actif. Un o'r petha anodda dwi me'wl efo bod yn fam newydd ydi sylwi bod gennych chi ddim llawer o amser i chi'ch hunan. Yym ma'r babi jyst isio bod efo chi trw'r amser so weithia' ma'n gallu bod yn reit stressful i roid y babi i rywun am gyfnod pryd ma' nw mor fach so ma' gallu neud ymarfar efo'r babi yna yn yr carrier ne' yn y goed jyst yn bonus fatha ma' nw yn 'ych blaena' chi a ma' nw hefyd yn ca'l gweld yr mama yn symud o pryd ma' nw fach yym a ma' nw'n ca'l yr awyr iach ac symud hefyd 'u hunan. Fel mam prysur a dwi'n gweithio dros yr wythnos o dy Llun i dy Gwener dwi'n teimlo fod o'n braf bo' 'na rywle i ni ca'l mynd ar nosweithie lle t'od dwi'n teimlo'n gyffyrddus i ddod a ma' Cathy'n briliant yn neu' ni teimlo'n gyffyrddus a hefyd yn pwsio ni mewn ffor i neud o'n gora. Ac i fi, dwi'n teimlo fy hunan help fawr efo'n iechyd meddwl, um, neu siwr fod fi yn cadw'n heini. Mae jyst rhywle ni dda dod, jyst i weithio allan, neu bod yn teimlo dda amdano'n hunan mewn ffordd. Cam wrth gam felly, mae'n debyg bod y gefnogaeth sydd ar gael i helpu mamau newydd gadw'n heini'n cynyddu.